Hi tikah hin zeitindah nan thinlung ha a rak um rengreng, zeitindah kan miphun hi nan hmuh nan cuanh ning dan timi te kha miphun fate kan si bantukin ramkip ah kan i ṭhek tikah hi Lai miphun hna, Chin miphun hna hi hi hnu kum sawm nga kum zakhat ah khin zei khi dah kan va lawh te ko hna tihin maw ramkip le hmun kip ah hin maw tete hin maw kan vah vaih lai tete hin maw kan um ko lai silo sila zeitindah kan ram zongah Israel bantukin kir ṭhan hna a hau maw zeitindah kir ṭhan nak ding a lam zong um lai maw timi nan vision nan rak hmuh ning te nan khua nan rak ruah tawn mi kha kan miphun caah khate kha tuzan caan ah hin cu nan ruah mi te cha van kan chim to la ralrin awk le hrial awk hete deuh ten kan um awk ah a ṭha nan timi te zong um si ahcun khatte nan thinlung te a rak cam pengmi nan ruahmi te kha van kan chim taw law ti kha kan van sawm hna i donghnak uh, hrianglei bik in kan pa angun pa nih mang kan thok piak seh law cun kan program kan kan caan kan van dongter hna lai
uh, bihalnak zong cu a pipa ngai i a leh awk a har ngai Asinain tawi khawhnak chungin ka mitthlam ka zuantermi vun chim ve ning law ramthumnak kan phan Laimi kan si Khrihfabu kan ser Khrihfabu fa tete hi hmailei kum kul le kum kul kung ah hrawngah an tla virat hi ka mitthlam ah ka suai Cucaah cun Khrihfabu nganpi pi si ding i Efornasi ti hi ka duh ngaingai. Kan miphun hi miphun pi hna karlak ah hmaifa bantuk in ai tenhmi kan si i ningti taktak a si. Sinain miphun pakhat tlau le tlau lo timi hi atu i kan ji chim in kan nun phung kha a um peng ahcun a tlau thiam lo. Tahchunh i cu nunphung kan timi hi a va kau tuk i miphun pakhat tlau lo awkah a hram bik a si timi cu holh a si. Kan holh le kan ca te hi kan nunter paoh ahcun kan tlai lai lo ti hi ka ruat fawn cu caah bible ca chungah israel mi kha judah mi kha nan tlau lai pathian an serna he nan in tungah ka hova ti ṭial u an cala ṭial u an bana ṭial u an kenga ṭial u a ti bantukin lai holh lai holh lai holh timi hi innka ṭial sih vampang a ṭial sih coka ṭial sih motor ka ṭial sih mah tete khan um sa law miphun pi kalak kan um zongah kan holh te kan holh chung cu marang kan salo ti alang peng la kan tlau la ti kha ka vun a pahnihnak ah a pathumnak ah kan ji el pa chimmi kha marang ram kan phak la kan tlau cang kan min ah Mah a tlaumi cu Mirang ca a cawmi kan pa le kan unu nih an kan tlaupi. Mirang ram kan phak hlan ah cathiammi le mesang nih an kan tlaupi mi nih an kan tlaupi i Mirang min le Laimin kan kep. Asinain Kawlmin le Laimin cu pakhat in kan kep duh fawn lo. Zeican a si ka khuaruahar. Kalamin le Bahadur le kan kep duh fawn lo. kan men rak le miphun pi kan rak si lo nak a fiang tuk kawlmi nih maraami le kawlmi a kepmi a beng pai te kan si miphun pi si miphun te kan si nak kan nau tat nak hi kan min in kan atu hi ka kan phar ka khru bakhar interpreter ko ne kum hra kum hleng a min hi a tam tuk ka chim ve chang ai kan lo dih ko a chuak thar mi hi 60% cu ram kan bet dih aw miphun te pe kan si GSW bantukin maram hi hlonh diu lai min te se kan min te kan holh te tal hi atan lo cun kan lo cang hi a dongnak ah hika ummi hna kan thin lung ah khua tam deuh rul si vawlei cungah dollar cu a ṭhawng tukmi a si dollar power a ṭhawnnak hi hika ramthum ummi hna nih kan lak riangmang i kan vawlei cung a sifak bikmi miphun a sifak bikmi miphun ram kan laimi sinah kan dollar thazang khan bia kan chim lai kan rel ruahnak kan pek hna kan ṭhen hna kan hmal hna hi kan dola he zei an ren lo ni caan a phan te lai kan sunlawi nu caan a phan te lai ma ca cun lai tang ka tlung ke mana ka sung loi to ka dola ma ma dola thong khat cu rin rin ma ca cun hi hi ram thum nak um ne kan dola he abuse to la si dola power hmangin kan kaltakmi kan nu kan nau kan peng kan tlang hna ah zeitik hmanh ah buainak le hnawhnak le pek loin a herhmi tu kha bawmh ding ka development timi cu helping others who help themselves anmah le anmah te an i bawmh ding ah an duhnak te lawng khan kan nih kan thlak awk si atu election kan thlak rih la khua ah kan thlak kan da thlak lo nak um lo ram thum nak um mi kan lung fim tu asi khi tin um awk si lo tiah a tawi nak in civil sa se ka lom na bihal mi hi akau tuki kan kheng kho lai lo kan chim mi hi
pawdong kan pa phun lai lo na pau kan te kho ve lai lo kan zumnak si a thong tukmi ram ta chun america ram ka chim sia chun a thong tukmi ram le rum tukmi ram ah kan um ca kan miphun cu kan du zong ah du lo zong ah chan khat khat ah cun

Chinram a ummi he kan i pehtlaih khawh. Fung kan i chawn, kan tlung, kan kai, phasa kan bawmh hna, ran kan ṭuanṭi. Second generation ahcun a zaw thluahmah lai. A zaw lai. Pehtlaihnak a zaw lai. Chin caah tiah pomnak a zaw lai. Ronak cheuhnak a zaw lai. Chimram ah bawmnak nakin anmah humhimnak caah khua an rak rawt te lai bupiran tuantinak a zo lai privacy thazam pek lai khrihfabu ah cawlcang nakin family tein an cawlcang deuh te lai tat generation ah cun materialism ti ko si materialism an ngei cang lai i Chinram le Chinram he pehtlainak a zawt taktak lai. Pomnak zong um tuk ti lai lo. Khrihfabu ah thazaang a zawt chin lengmang lai i Chin holh an hol tuk ti lai lo. Mirang bantuk in income an nei cang lai. Mirang thinlung an ngei cang lai. Cutluk tihnungmi nunphung ah kan i tenh. Atu ka chim hmasa bantukin Laimi cu Kawlram ah khan kan rak tlau cang i ka chim thua bantukin Mawng Piang suhu cu um lo cu aw um bal lo cu tezin suhle zong um bal lo cu ma can kan umnak cia cia kha tlau cang le tlau pe na tlau a duh mi nih hin mi phu dang na sau ko ro o ti khi ka ruah bak ko cun chin mi phun zei a ral lomi nih hin ramdang min hi ana sakhun ro o timi hi ka ruang ngai ramdang min a sa ko tung i chin ka do timi cu dau kan i bak na ke cu Tok kan bak hna. Cucaah iralring ning tiah ka ruahmi cu tuanah kan tlawnah hnga lo khi si ko. Nu, tuanah kan tlawnah hnga lo le zeitin deh kan va tlau te lai teman khi atu ah hin planning to salo cha te lo salo fale hna san che to salo o ti na ma tlau te te ga chun hi ti khin ka num ton chu te man to game judah mi hna ni ah min ka phila kum le thum nu pa sia kum le thum sana ba ka bian na kam di judah mi khi Zite bian ne kam Nobel pahra ka zulh lai. Moses nih to tim kan to di lai. Judah mi ka sinak cu zu Nobel pahra na ba di so Judah Moses phunglam vialte an ba di ma vialte ka biakin baka sin ko ka chim ter na ma an ma aza mi kha puitling an che na a zarh lomi kha a zahter ṭhan hna i Judah sining study ka tuah ve ti ah khin an kan tei tu an kan tei tuk so an rat lau kho lomi khi tarung si lo atu koram ha pe Judah pakhatim khi a tlau lo khi tuk tiang mu cucacun dongnak chun ku duimi cu chimi phun ni keimar no ahcun kan ho zong ah va tlau te ko lai kan hol tlau ko seh pai atak lo se cun marang ho hol ko si khong ka cuk ko se cun marang hol in spelling hol ko si se chin num phung chin sinning chin of life kan zo khen ko se cun kan va tlau ding khi ava rau deuh hnga te karwa Ka lawm. Na lawm. Pastor Pastor.
Ka cu doctorate mei khun hman a khin rakan al to ka te ngam ka ti. Asi. Ah, ka ruwa mi te cu umve. I ka rak ti ton mi cu hmai le kum som nga khin lai tlang ah ho te pol da khuan sang ah ma ka ka rak ti ton mi se. Zeitiah atu khi Yakhain pawl nih nen rak chiah i Paleo ah khin an tei lengmang khi mu. Hmailei ahcun Matupi an rak kai lai. Cucun kum sarih deuh ahcun Halkha an rak kai, Falam tidim an kai lai i cun Kawl pawl zong nih an rak kai ve lai i hmailei kum sawm nga ahcun Laimi khi Laitlang ah kawl a har tuk cang lai kan hmu kho ti lai lo tiah ka rak ti tawn mi si i cutia pyu miphun an tlaunak cu mia sei di chok sa ah khin pyu hol um ko pyu caam ko a rel kho mi nih ni an pakhat man an mulo cu cu caan tlaunak si i miphun i a ngan bik mi A vei bikmi, bochan awk tlak a si bikmi hi holh le kan holh le kan ca hi si. Kan holh le kan ca hi a tlau lo si ahcun zeitik hmanh ah kan tlau bal lai lo. Hi khuazei kan um zong ah Laica le Laiholh hna kan theih peng si ahcun Chinmi ka si ko. kan tlau lai lo. Kei cu ah ka ti bak mi si. I a zeipoh, a zeipoh khan vei ramdang kan um tikah cun, American ram hna kan um tikah cun, kanmah a le tu nai na chim mi nunphung hna kha kan ngei lem ti lai lo cu. American pawl le an ngeih mi hna kha kan nunphung ah cang te lai cu. A dangdang kha cu bochan awk tlak an si lo. Nain, pakhat kan theih peng dingmi cu kan lai holh le kan laica a nun pawh si ahcun laimi kan um laimi kan nun khakha keimah ka lungput bikmi si hmm, ka lawm
kei cu uh, ramdang ah kan tlau lai timi ka ruat duh lo chim zong he ka duh lo Cun Laitlang ki zong khi uh, kan tlau te lai ti bantuk zong khi ruahnak khi uh, khi ka ngei lo. A ruat hrim zong ka ruat duh lo. Chim zong hi ka duh lo. Uh, kir le kir lo kong thanchonak kong ah khan cun fiang te a langmi cu Singapore khi si ko. Li Kuan Yu a pawl a si khi fimthiamnak sian kha a kaiter kaiter hna i an kir i khata khin Singapore i a foi a toi bik nakin chim ahcun a fimthiam mi kan tam i Singapore khi khi khi an phan mi khi si ko cucaah kan fanau le pawl nan nan hrut lo kan root kan hrampi si di khoika in kan rat tikhin an theih ko cucaah cun nanmah kha nan kir lai i kan nih nu le pa pawl tu he kan tar cang siang hi ka thi tha kai lomi pawl cu kan kir zong a san a tlai lai lo cucaah cun kan rampi khi tu bantuk si zungzal lai lo atu zong ah khin UNICEF zung pi um cang business pi zong nan tu alai media lei zong computer rian tampi kha a phan te lai i khati ah khan nan tuan lai lai tlangpi khi a ṭhangcho lai ti khi khi ka zum cun ramdang zong ah hin zei ruangah dah kan khalchia kan ti lengmang ti sia kan cun kan khalchia kha ṭha te kan i tlai i cun kan ca kha kan i tlai i kha pan hi lawng kha za lo kei cu kan khrifa bu biapi ka ti kan Khrihfabu ah hin kan kanmah laiholh tein kan i pum i kan holh a si ah khan cun mah zong kha khi kan thinlung ah khan rian a ṭuan lai cun a donghnak kan innchungkhar holh kong ah cun quick a hman a si lo innchungkhar ka si ko atu zong hi nizan cu ka fapa kha apai apai di ah khan kha na paih ning kong cu ka ti to rianrang tuk hin emotion khi bia chim duh tikah khin mirang holh in a ka chon cu a ka fa zia mirang holh cun na ka chon zangfa nak tein kan holh in na ka chon ko lo ka a ki emotion is ya ka ti kha kha kha khetakhin ka ti tikah khan kan holh te khe a ka chon ṭhan cucaah cun innchung khawkhar ah mirang holh an holh tikah ai mirang ho holh hlah mirang holh cun a thiam tuk ko hi kan holh na philh sual lai ti kha ka cawnpiak an hau ruat ka tia ka ruat kei cu abapi bik cu kan nunphung kan caholh kan biaknak le kan tappi kan lungthu hi mai an me pi bik hi kan tlau lai ti kha kha kei chu a ruat zong ka ruat huam lo ke ha a tu zong ka du lo chim zong hei ka du lo pu gs mu nan ni chu khuarot mi nan si mai lei generation te kan nan rai rot thla u se zeiman kan tlau lai lo kha kha kan ram cha rian tampi kan tuan lai he ke chu kan hebe sei ko